but tinomboitawo chipindo mutown tichionawo zvinhu veduwee apa muri kumhanyirepiko ngese zvinonzi ndi munoda kutenga zvinhu zvacho zvinonhingirikini makadi henyu tiripo mariko mabhatani ayaneveduwe hanti zviri tinoda kutenga mabhatani mwana ada kuenda kuchikoro babati mablaze ada kuiswa mabhatani unless kana muda kutenga nyowani imari yemabhatani iyo zvauri kubvunza bvunza une mari yesvo kuye uri kushandira ngozi here ko maribhoni pane aya aya anoiswa umu mumablazer mevana umu ko uri kuendepiko nhaiwe ai auye katibvunze tese chinzwa mapuraizi ese mozoti ndinonyepa futi mapuraizi apa ko zvigero 3 dollars right eish kwa mapin pin aya 50 cents muno munodhura kune wakachipa kwacho hande aiwa kana ndo mune ah, brand racho rikudiwa kana ichiko chimbochila imi ah, murume wepi

vamwe varume so vanotonetsa pachezvavo ndakudzati kuno kundonyatsotengawo makeup dzangu zvakanakanaka mimutoti ndiende kuchechi ndisingaonekerewo here handizona munhu wemukadzi zviwedzeredzo panapa babatii panapa panapa panapa orit imari iko malipstick enyaya time time time koshesa time koshesa time maiti koshesa time malashes enyu malashes tisati taita zvemakeup pamusoro maiti koshesa time time dzeko baba tiko kuchechi kwacho nena ndakasvibereapa hatina mari zvinhu zviri kudhura izvi hanti tinongonzwa maprice here tozongotengerana tane mari yacho ndiwo unonge uchitenga ndiwo uchanga wane mari yacho uchitenga bvunzako keriwa ah, baba tiimi munoda kunhingirikina imi ko anonzi chii mabrush aya nezvekuisaisa mapowder aya Kune mapowder akadai so ari kuita ma 5 dollars. Babati hanti mukuona? Mukuona? Kana kwarume rinoita futi. Mm. Hazvisi zvangu chete. Makeup inoiswa kumunhu rume futi. Inozvionawo oilika oilika kufesi.
Ah. Eya.
Ko inonzi chima eyeshadow zenyu imarikwa. I angu apera waona utandatu.
Alright, ko izvi zvizvi. Time, time, time, time. Kumanyireko, vana vane muska nebasa kumba ko tikumanyireko. Une mari here apa? Hanti tinodzoka chitenge. Bvunza bvunza kubvunza ah. bvunza kwakabvunza wobvunza uchudza wobvunza uchudza wobvunza. Saka ndozvamuka pamatara pane vanhu here nebaba. Mapedza tabvunza kari kuita mari. Ah. hauchazivi tinodzoka maita basa zvenyu saka munobva maninyadza pamberi pevanhu murume wangu mastova handi mukona kuti mukutobata bata ah, ah, muda ah, kutobvunzawo
makadii zvenyu murei babati tiri right hedu maichinombokoshesa chinonzi nguva here nguva dzeko handi ndinoda kukutengerawo murume wangu mbatya here
Nei mavhesi enyu ari kuita mari kwai? Ah, mavhesi edu ari kuita
40 dollars.
Eh, unopfeka hembe dzechirume. Ati ndiri kutengera imi mira musi kuziva kuti mabrandi ariko mazuva ano hatiperi baba titi. Eh, handiperi but handina mari. Aiwa zvenei baba titi. Aiwa mukoma inzwaika zvamunogona kuita munogona ah. kubhadhira nemainstallments pakuti munori deposit. kuti nhasi kana munogona kubhadhara kana kuti 15 pamunoyamchikolekta mamabhadharakudzaya vanhu vari kubvunza zvenyekana eh, yambiri anonzi maiko mahembe enyababa titi murume wangu hauna hako mhasuru but inokufitai inokufitai Izvi iyi nokufita iyi.
Hatiperane tichitengesa zvinhu zvakanaka hapana munhu asingazive but handina mari ndikuti time. Ndiri kuti kana ndazoona mari ndochikutengera inini kudai baba titi chikwe nda muchida kungondinyadzisa nepamberi pevana imi michikwe imimi. Chimbomira kubvunza bvunza mari yacho hauna mari.
Matishetsera. Handi wasvika panapa ndichiti.
Matishetsera anoita mari ayi. Matishirts aya anoita 50. Honai, Ndo- ndi- Munoda white imi. Eh, but handifambe newe futi mutown Iyi medium handina unokwana.
mari mukoma wangu handa mari zvenyu imimi maita basa zvenyu 15 yakachipa zvisingaite but yaichi inini mari chi unless kana mati mopa mukadzi wangu mahara unless kana muchita zvezvikwereti munokweretesa here mimi Ah, kana. havakweretesa ndeiwa tinouya tichibhadharawo hafu baba titi e, ndo zvauri kuti achitaurai navo ini handina mari mopedzera namaiti ndo munondiona pakona hande hande hande
uraiti zvenyu ah, maita basa zvenyu yehoi tinodzoka
ndinodzoka shuwa ko mamaska ayo
usangobvunze bvunzi kana tisina mari hatina nguva iyousabvunze bvunzi unofarira kubvunza mudzimai wangu but mari kana pasinawo hapadini mari inenge inozowanikwa babati eh, mari mienzano yachienda izvezvi zvinhu ndiye project yangu rana achida kutobvunza raya remakabeji iwo hauzivi
and rotobvunza kezvekuti mbeu yacho ndoiwana kupi ndodaita project and zvakatofanana baba vatatoona ah.
Nei makasimba here? Ah.
Wakutobvunza. Ndau zvandiri kubva usabvunze bvunze iwe Taps anambobvira asimba takangokura naye akadai so. Wobvunza Taps makasimba here wakamboona Taps ana kusimba uyu shamwari. Usabvunze bvunze wabvira kuma press wakuda kuziya ungabvunze Taps kana iwe dai Taps ari munhu ane hasha kurova iwe. Taps and taps, sorry zvako shamwari mudzimai wangu anopenga uri seko shamwari. Chiri kwako ino kuseka. Abo. Ona akubvunza ni wakasaya sorry zvako shamwari. Hayi. Taps ana kutsvagawo vamwe vanokubvunza ungabvunze taps wakani. Sina ipa bati.
Unojairira shamwari yangu ndiripo. Unojairira shamwari yangu ndiripo.
Ngatichiende iyo oraiti.
Ngatichiende.
Sorry zvako taps shamwari.
Ndikandosvika pa. Andanga anatozobvunza zvemaka.